Salam hormatly adamlar. Biz bu gün natural sanlar we nol, natural sanlaryň okalyşy we ýazylyşy diýen temany geçip başlaýas. Ilki bilen natural san näme? Predmetler sanalanda ulanylýan sanlara natural sanlar diýilýär. Oňa predmetlere sanalýan san diýende mysal üçin bir sany alma, iki sany armyt, üç sany ruçka, dört sany kitap we şuňa meňzeşler. Natural sanlarymyz Tükeniksiz köp sany bolup durýar. Natural sanlardan başga-da, bizde sifr diýen düşünje bar. Sifrler diýende, özünde on sany bir belgili sanlary öz içinde saklaýar. Ýagny, nol, bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz. Indi, bir zada üns bersek, natural sanlarymyzda bizde nol ýok. Sifrlerde bolsa nol bar. Natural sanlarda näme üçin nol ýok? Sebäbi natural san diýerimizde predmetleri sanamak üçin ulanylýan san diýdik biz şu ýerde. A predmetleri sanalanda nol sany alma, nol sany kitap, nol manat pul diýip biz aýdyp bilemzok. Şol sebäpli bizde natural sanlaryň içine nol sanymyz girenok. Indi sanlaryň özlerine seredeliň. Sanlar öz arasynda klaslara bölünýär. Olar birlikler, müňlükler, millionluklar, milliardlyklar. Indi, ilki bilen, müňlük näme? Dokuz ýüz dokuz, dokuz ýüz dogsan dokuzdan soň bizde bir müň gelýär. Ýa dokuz ýüz dogsan dokuzyň üstüne bir goşulsa, bir müň gelýär. Dokuz ýüz dogsan dokuzyň üstünden Bir goşamyzdan soň ikinji klasymyza geçýär ýa-da müňlükler klasyna geçýär. Müňlükler klasyndan soň ýa-da iň soňky müňlükler klasynda dokuz ýüz togsan dokuz müň dokuz ýüz togsan dokuz san bar. Onuň üstüne bir goşsak bizde bir million bolýar. Indi milliondan soň bizde milliard gelýär. Ýagny şu ýerde klaslary Dört sany klasy ýazdym. Mundan başga-da trillionlar bar we şuňa meňzeşler. O ýerde klaslar köp. Her bir klas hem öz gezeginde razrýadlara bölünýär. Ýa-da üç sany razrýada bölünýär. Olar hem ýüzlükler, onluklar, soňam birlikler. Şu üç sanjyk mysalymyza seredeliň. Indi şu sanlary okamaly. Okamaklyk üçin ilki bilen men muny razrýadlara bölýän. Ýagny sagdan çepe üç üçden topara bölýän.

Indi ikinji sanymyza geçeliň. Ikinji sanymyzy topara bölsek, şu ýerde dört sany topar boldy. Ýa-da tablisada ýerleşdirip göreliň. Tablisa ýerleşdiremizde, ine, dört sany topara girdi. Bäş milliard, üç sany nol, million, otuz ýedi müň, üç sany nol, birlik. Ýöne biz okamyzda beýle okamaly däldiris. Sebäbi, Sifrleriň üçüsi-de nol bolan klasyň ady okalmaýar. Onda biz nädip okamaly? Bäş milliard otuz ýedi müň. Şu sanymyzyň okalyşy bäş milliard otuz ýedi müň. Bu iki klasymyz okalmady. Indiki mysalymyza seredeliň. Bu ýerde ýenem üç üçden toparlara bölsek, dört topara bölündi. Onda dört topar bolsa milliardlara ýetdi. Alty milliard elli üç müň dört.

Başga san, sanymyz ýok bizde. Ikinji mysala seredeliň. Bu ýerde bäş sany mysal berlen. Şulary haýsy sifrler bilen ýazylandygyny aýtmaly. Geliň biz ilki bilen her haýsynyň toparyna seredeliň. Bul iki topardan bölünen. Bu bizde iki topar, bu üç toparda bu sanymyz iki topar, bu sanymyzam iki topar. Onda biz diňe şul millionlyklar topara ýetýär, galanlary müňlük toparlarda. Bir müň diýenimiz haýsy sifr bolanda? Bir we nol. Üç müň otuz diýenimizde üç we nol. Görşümiz ýaly, iki sany üç we iki sany nol diýip aýdamyzok. Diňe üç we nol. Üçünji sanymyzda iki million dört ýüz togsan bäş müň dört ýüz elli üç. Bu ýerde ulanylýan sanlar, iki, dört, dokuz, bäş we üç. Şu ýerde iki sany dört, iki sany bäş bar. Şonuň üçin bir-birden ýazdyk. Ine, arasyny nokat gotur bilen aýyrandyryn her mysaly. Dördünji mysalymyzda sekiz müň sekiz ýüz segsen sekiz. ýa-da diňe sekizlik ulanylypdyr. Müňlükler razrýada çel ýetýär. Sekiz müň sekiz ýüz segsen sekiz diýip okalýar. We iň soňky sanymyz elli bir müň bäş ýüz elli. Bu ýerde ulanylýan sifrlar bäş, bir we nol. Indi bir iki sanjyk öýüşip belläp alyň. Pauza basyp öýşüni belläp alyp bilersiňiz. Şunuň bilen biz siz bilen sagalaşýas. Laýk basyp podpisasiýa etmegiňizi ýatdan çykarmaň. Bolýa sag boluň.